דער באקאנטער מגיד ירושלמי רבי יענקעלע גאלינסקי איז אמאל גערופען געווארען צו א שבע ברכות פון א עושר וואס האט געמאכט א שיינע שבע ברכות פאר זיינס א קינד און ער האט אים צוגעזאגט א שיינע סכום, רבי יענקעלע איז ארום געגאנגען פאר עפעס א צדקה צוועק, דער עושר האט געזאגט פאר רבי יענקעלע אז ווען ער קומט צום שבע ברכות זאל נישט אריין קומען פון די מעין ענטרענס עס האט זיך געטוהן דארט א הו הא, ער זאל קומען פון די בעק. פון די בעק יארד און אריינקומען פון א זייטיגע טיר אויס טרעי צוצוקומען צום שבע ברכות. ר' יענקעלע, ווער ס'געדענקט נאך, איז געווען אזא נידריגע אידל מיט א שמייכל אויפן פנים, ער קומט אן אזוי אן צום הויז און ער גייט פון די בעק יארד. ר' יענקעלע האט נישט געכאפט אז אזא עושר ביי אזא הויז, חוץ ביימער מיט גראז און בלומען, איז אויך דא א סווימינג פּאָל. און ווי נאר ער גייט פון די בעק, ס'איז געווען טונקל, ס'איז געווען ביינאכט, ער האט זיך געכאפט אינמיטן בומס, ער פלאטשקעט אריין אין די סווימינג פול, ער דראפעט זיך ארום דארטן, ער האט זיך ארויסגעכאפט, ער איז דארטן, ער קומט אן צום שבע ברכות אינגאנצן דורכגענעצט, און ער קומט אזוי אריין מיט אזא שמייכל און יעדער קוקט אים, איך כאפ וואס דא איז פארגעגאנגען, ר' יענקל האט זיך גע'טובל'ט אין דעם סווימינג פול, ס'איז געווען א בושה, מ'האט נאר געלאכט, ס'איז געווען שמחת חתן כלה, זיכער געווען. די עושר געפילט זייער שלעכט, ער האט נישט געזאגט פאר רבי יענקל אז ס'איז דא א סווימינג פול, זאגט ער פאר רבי יענקל איר דארפט שוין נישט רעדן, ס'איז גוט, ער שטעלט אים אויס א טשעק פון אפאר טויזנט דאלער, ס'איז גוט, ווינטשט אונז א ברכה, איר קענט גיין. רבי יענקל געבט זיך א רוף אן פאר דעם עושר, געטס מיך א זאג, אז גיי איך יעצט אריינטאנצן נאכאמאל אין די סווימינג פול, וועט איר מיר נאכאמאל געבן אזא טשעק? יתכן נאר ש ניין ניין ניין ניין. די טשעק האט איר נישט באקומען פאר אריינטאנצן, די טשעק האט איר באקומען פאר אריינפאלן. רבי יענקל געט א כאפ די ווארט, יא! מען באקומט ווען מען פאלט אריין, נישט ווען מען ווארפט זיך אריין. טייערע צוהערערס, כלפי מה הדברים אמורים? איך זיץ מיט א אינגערמאן און מען שמועסט און מען האלט סוף יאר, און די אינגערמאן זאגט מיר אזוי גיב א קוק א יאר צוריק פרשת כסוו תשפ ג בין איך ארשטאנען און איך האב געזאגט איין זאך די קומענדיגע יאר יעדן טאג על איך לערנען צוויי שיעורים צופרי און ביינאכט, דאווענען יעדן טאג מיט מנין. איך שטיי יעצט פרשת כסלו תשפ ד, איך קען מיך נאכאמאל אונטערנעמען די זעלבע זאך. און ער געט אזא לייג צו, עה! איך גיי עס שוין נישט מאכן. איך קען נישט! איך האב געטרייט, ס'גייט נישט! א גאנצע יאר האב איך געטרייט, ס'גייט נישט! איך קען נישט! איך נעם מיך נישט אונטער, ס'נישטא וואס צו רעדן! איך קען עס נישט מאכן! איך מאך עס נישט! אויב. דארף מען טאקע העלפן די אינגערמאן ער זאל האבן א גוטע עצה וויאזוי אנצוגיין מיט די זאכן וואס ער נעמט זיך אונטער, און אויב איז ער צובראכן און צוקלאפט אז ס'איז אים נישט געגאנגען, סאך ערגער פון דעם איז די אפמאך וואס ער מאכט זיך אפ אויף זיך אז איך גיי עס נישט קענען מאכן. ס'איז נישט דא קיין גרעסערע מהרס פאר א מענטש'ס מאטיוועישן, רצון, מיט די אפמאך וואס ער האט אויף זיך, איך קען נישט, איך גיי נישט, ס'איז נישט פאר מיר, אנדערע, ס'איז נישט דא וואס צו רעדן, ס'גייט שוין נישט געשען, די צוקלאפקייט, די נערעטיוו וואס די מענטש מאכט זיך אפ ביי זיך אליינס, זיין אייגענע אפמאך, זיין אייגענע כתב המלצה וואס ער האט גע'חתמ'עט אויף זיך אליינס אז ער קען נישט, איז די גרעסטע מהרס פון א מענטש. די הייליגע מאראל ברענגט. די אייבערשטער האט געזאגט ווען ער האט באשאפן די מענטש האט די אייבערשטער געזאגט נעשה אדם זאל מען מיר מאכן א מענטש, פרעגט ער וואס הייסט זאל מען מיר מאכן, עשה אדם וואס איז די לשון נעשה? און ער פארענטפערט עס הערליך שיין, רשי איז אויפן פלאץ זאגט דארטן פשט, אבער ער פארענטפערט עס הערליך שיין זאגט ער אזוי, יא, ווען עס נעמען א קערל פון א עפל עס אריין לייגן אין די ערד, גייט זיכער וואקסן א עפל בוים, נישט קיין אראנדזש בוים און נישט קיין פיעטש בוים און נישט קיין טייטלעך, עפלעך. א א הונט וועט געבוירן וועט ער געבוירן א הונט, א בהמה א בהמה. א מענטש געבוירט א צורה פון א מענטש, אבער וואס ער גייט זיין האט נישט צו טון דווקא מיט די עלטערן וואס די עלטערן זענען, ס'האט צו טון מיט די מענטש אליינס וואס ער מאכט אפ. די אייבערשטער באשאפט א מענטש, אבער צוזאמען מיט אים באַשאַפֿט זיך דער מענטש אַלײנס אױכעט. ער מאַכט אַלײנס אָפּ אױף זיך װאָס ער איז און װאָס ער גײט זײַן. װען אַ מענטש דרײט זיך אַרום מיט דעם, אַז ע, איך קען נישט, איך גײ נישט, ס'נישט דאָ װאָס צו רעדן, כ'האָב עס נישט געמאַכט ביז יעצט, איך גײ עס װײַטער נישט מאַכן, מאַכט זיך דער מענטש אַלײנס אָפּ דאָס. ער מאַכט זיך פֿאַר אַזאַ מענטש װאָס קען נישט. ס'איז נישט דאָ אַזאַ זאַך. און איך פֿאַרשטײ נישט. מע קוקט אַרײַן אין אַלע אַדװערטײַזמענטס. פֿרישע נײַע ביזנעסן װאָס עפֿנט זיך אױף. יום ביום. זיי האבן אזעלכע הערליכע שיינע סלאגענס, אויף זיך אליינס, אונז זענען די בעסטע, מען קומט צו פארן פון אלע זייטן, מענטשן זענען צופרידן, פרעגן אן אונזערע קאסטומערס, ס'איז הערליך, מענטשן זענען מוניספאל, מיר האלטן איין צוריקקומען, די בעסט רעיטעד ביזנעס. אזעלכע מינע סלאגענס איינס נאכן אנדערן וואס זיי שרייבן אויף זיך אליינס. איך פארשטיי נישט, דו האסט דאך יעצט געעפנט די ביזנעס, אפילו האסט שוין פינף צען צוואנציג יאר די ביזנעס, דאס אלעס שרייבסטו, דאס איז נישט וואס מענטשן זאגן, סאו פארוואס מעג איך אליינס נישט זאגן אויף מיין אייגענע ביזנעס וואס דאס איז מיך אליינס וואס איך בין, פארוואס דארף איך ווארטן יענער זאל מיך עס זאגן? און ווער רעדט נאך פארקערט זיך אליינס זאגן פארקערט אז איך בין נישט, איך קען נישט, מען הרג'עט זיך אליינס. די הייליגע תפארת שלמה ברענגט. מי הוא איש החפץ חיים אין פרשת כי תצא? מי הוא איש החפץ חיים? ווער ס'וויל האבן א לעבן א יאר פון לעבן די קומענדיגע יאר זכרני לחיים אלא חפץ בחיים בספר חיים מהתנאי בעתן לאלתר לחיים ווילסט האבן א יאר פון לעבן נצור לשורך מרע געב אכטונג בארעד נישט א צווייטן זאג נישט שלעכטס אויף א צווייטן אויף זיך אליינס יא? נאר אויף יענעם טאר מען נישט רעדן, אויף מיר, זיך אליינס מעג מען יא רעדן? זיכער נישט! איך בין דען ערגער ווי א צווייטן? אוודאי נישט! דער הייליגער חפץ חיים, ווי באקאנט, איז ארומגעפארן אויפן וועלט פארקויפן זיינע ספרים, ער האט אויסגעקוקט ווי א פלעינער סוחר, נישט אויסגעקוקט בכלל ווי דער גאון הגאונים דער הייליגער חפץ חיים. ער איז אמאל געפארן אין וועג, ער איז אהיים געפארן קיין ראדין, אויפן וועג א פיסגייער האט ער אפגעשטעלט און געפרעגט צו ער קען ארויף קומען און דער חפץ חי האט אים ארויף געברענגט אויף זיין וואגן, און זיי רעדן אזוי, און דער איד פרעגט פון דער חפץ חיים צו ער האט שוין געהערט פון איינער א איד דאס הייסט מען רופט אים דער חפץ חיים רבי ישראל מאיר הכהן וואס וואוינט אין שטאט ראדין, און דער חפץ חיים געבט זיך א רוף אן. נו, נישט געהערט אזאנס. פארשטיי נישט, איר האט נישט געהערט אזא גאון הגאונים א פוסק הדור, ער מאכט א משנה ברורה, ס'שעמטן די וועלט, נו, נישט געהערט אזאנס. כ'פארשטיי נישט, וויאזוי קענט איר רעדן אויף אזא גדול בישראל? אזא גדול בישראל? און ס'גייט אהין און צוריק ביז דער איד ווערט צוקאכט און ער גייט צו צו די חפץ חיים און לאזט אים אראפ צוויי פלאמעדיגע פעטש. און אבד חיים בלייבט שטיל. ס'איז שוין געווען אין סיילענט מאוד די גאנצע וועג. מ'קומט אן קיין ראדין. דער איד גייט אריין אין זיין אכסניא, דער חפץ חיים גייט אהיים. גייט דורך אפאר שעה, און דער חפץ חיים הערט א קלאפ אין טיר. ס'איז נישט קיין צווייטער ווי יענער גאסט. ווי נאר דער חפץ חיים עפענט אויף זיין טיר, זעהט דער גאסט אז עס איז געווען די די עס האט געכאפט די פעטש, די געשלאגען ווען די די הייליגע חפץ חיים, דער שלעגער האט געחלשט. די חפץ חיים האט אים דערמונטערט, ער האט אים אנגעווארעמט, ער האט אים געזאגט, מיין טייערע גאסט, איר האט מיר היינט עפעס געלערנט גאר א חשובע זאך, איר האט מיר היינט געלערנט, איך בין פארנומען זאגען מי הוא איש החפץ חיים ניצול לשונכם הרע, אז מען טאר נישט רעדן אויף א צווייטען, מען טאר נישט רעדן אויף זיך אליינס אויכעט נישט. אוי טוה מיר היינט אויסגעלערנט עפעס. כ'האב געכאפט פעטש פאר א סיבה, מען טאר נישט רעדן אויף זיך אליינס אויך נישט. די הייליגע חינוך, די וואכעדיגע סדרה, וניסו ואמרתו, פארוואס האט די אייבערשטער געהייסן ארויסזאגן, מלמד שאינו כפוי טובה, און מען דארף ארויסזאגן און דאנקען די אייבערשטער פאר אלע חסדים וואס די אייבערשטער האט געטון פאר די אידן און פאר די פעלד וואס כ'האב באקומען? פון די הייליגע חינוך אויף מורא'דיגע ווארט זאגט ער ווייל ווען א מענטש זאגט עפעס ארויס פון זיין מויל, כפי שאדם מעורר מחשבותיו ומצייר דבבו הוא אמת בכח דברי פיו, ווען ס'ווערט ארויסגעזאגט ווערט עס נשפע אויף די מענטש, ער איז מעורר מחשבותיו ומצייר דבבו, איז אויב אויף גוטס, ווען א מענטש רעדט גוטס ווערט די מענטש אליינס גוט, ער איז מצייר דבבו עפעס גוטס. שלעכטס? זיכער אזוי! אז מען הערט נישט אויף צו רעדן שלעכטס אויף זיך, עה, איך גיי נישט קענען, ס'איז נישט פאר מיך, איך האב נישט געקענט לעצטס יאר, איך גיי נישט קענען די יאר, אוודאי ווערט דער מענטש נשפע פון דעם און ער מאכט אפ, איך נעם מיך שוין נישט אונטער, ס'איז א שאד די צייט, איך האב נישט קיין נערווען צו צו דיעלס וואס פאלן דורך, צו פעילד דיעלס. זיכער נישט! דאליכס עם סופר ברענגט, לשאת לך פסל, פסל דיך נישט אליינס! לא תעשה לך פסל! פסל דיך נישט אליינס! איז קלאר אזוי, פאר די אינגערמאן וואס טראכט צוריק צו זיך, ס'איז דורכגעגאנגען א גאנצע יאר, איך האב מיך עפעס אונטערגענומען, ווי שטיי איך, וואו בין איך אנגעקומען, איך שטיי אויף די זעלבע פלאץ, ס'איז נישט אזוי. זאג נישט אז דו קענסט נישט, זאג נישט אז דו גייסט נישט, זאג נישט ס'עט נישט געלונגען, פרוביר נאכאמאל, זיי מיט טאקעס עצה צו זען פארוואס ס'איז דורכגעפאלן, אבער גיי נישט ארום מיט די ווערטער אין מויל אז איך קען נישט, דאס איז די גרעסטע מהרס, ווארף דיך נישט אליינס אריין אין די סווימינג פול, פאר דעם באקומט מען נישט. זאג דו קענסט יא! זאג דו גייסט אנקומען! און טייערע צוהערער איז א הערליכע מעשה. א איד וואס האט געדינט אלס מגיד שיעור יארן לאנג אין שלום עיר הקודש און שוין אין זיינע עלטערע יארן איז געווען ביי א חתונה פון זיינס א משפחה. די ראש ישיבה פון דעם חתן איז געווען די מסדר קידושין, און דער עלטערע איד, דער מגיד שיעור, קוקט אזוי אויף דעם מסדר קידושין אויף די ראש ישיבה, און עפעס זאגט אים זיין פנים ער קען זיך נישט דערמאנען. נאכן חופה איז דער ראש ישיבה צוגעקומען צו דעם עלטערע איד דעם מגיד שיעור, און ער פרעגט אים צו ער דערקענט אים, און דער עלטערע איד דער מגיד שיעור זאגט אים, איך דערקען אייך נישט אבער אייער פנים זאגט מיך עפעס, איך קען מיך נישט דערמאנען וואס. און דער ראש ישיבה געט זיך א זעץ אראפ לעבן דעם עלטער אידן און זאגט אים איך וויל אייך פארציילן א מעשה. איר זענט יארן לאנג געווען א מגיד שיעור אין שוליים, יא? יא. איך וויל אייך פארציילן א מעשה וואס האט זיך אפגעשפילט ווען איך האב געלערנט ביי אייך. ס'איז געווען אין די כיתה א איידענטיקל טווין, צוויי ברודערס, חיים און יוסף. דער חיים. ער איז געווען א שטיק חיים, א שטיק לעבן. ער קען זינגען, ער קען טאנצן, ער קען גראמען, ער קען דיין פארנומעט. א געשמאק, חברים, מלא חיים. דער יוסף, זיין איידענטיקעל טווין ברודער, עה? וואס דער חיים געקענט האט ער נישט געקענט, ער האט גראדע פונקט נישט געקענט זינגען. ער האט נישט געקענט טאנצן, ער האט נישט געקענט גראמען, ער האט נישט געקענט דיינען פארן עמוד, גארנישט. וואס ער האט גענומען די עשר קאווענענטס איז גארנישט געבליבן פארן פארן אדענטיקל ברודער. ויהי היום, ס'איז געווען פאר, ס'איז געווען פאר די הייליגע טעג, און די מגיד שיעור האט פארגעלערנט די עבודה פון יום כיפור. טייל המפרשים, און מ'האט גערעדט דארטן אז ס'איז געווען צוויי אידענטיקעל שעירים, וואס איינס איז געווען סעו לה' און די אנדערע סעו לעזאזל. רופט זיך דער יאסעלע אן, דער ברודער וואס טויג אויף גארנישט, דער לא יצלח, מגיד שעיר, איך בין דער סעו לעזאזל! און אויפן פלאץ אלע בחורים מען געט א קראך אויס פיינע ווערטל, די מג ש זיצט פארמאכט די מויל ערנסט, ענדיגט פארלערנען און די מג ש רופט ארויס די יוסף, און וואס זאגט די מג ש פאר די יוסף? דער מגיד שיעור זאגט אים אזוי, דו ווייסט, די צוויי שעירים וואס איז געווען אין בית המקדש, איז געווען א גורל וואס דער אייבערשטער האט געזאגט אז איין שעור זאל זיין להשם און די אנדערע שעור זאל זיין לעזאזל. אבער דו יוסף האט דער אייבערשטער געזאגט דיר צו זיין א לעזאזל מענטש? וואס עפעס? ווי האט דער גורל האט דער אייבערשטער געמאכט? די מאכסט דיך אליינס א גורל, ווארפט זיך אליינס אריין אין די סווימינג פול. נעשה אדם, מאך דיך פאר א מענטש. זאג דו ביסט צור, זאג דו ביסט גורל השם. זאג דו קענסט יא. פון ווי נעמסטו אז דו קענסט נישט? זיי דיך מחזק, זאלסטו וויסן איין זאך, ווען דו זאגסט אז דו ביסט די צור לעזאזל איז נאר ווייל דו זאגסט אזוי, נישט די אייבערשטער זאגט אזוי. די אייבערשטער זאגט דיך ניין, נעשה אדם, ווער א מענטש, טו וואס דו קענסט, און מאַך דיך עסט ער אָנקומען. און אַזױ האָט דער מגיד שיעור געגעבן פֿאַר דער יוסף חיזוק מיט חיזוק מיט חיזוק. מגיד שיעור, איך בין דער יוסף! גיב אַ קוק, אַ הערלעכע ישיבֿה, אַזעלכע חשובֿע תּלמידים, פֿון יענער שמועס פֿון יאָרן צוריק. טייערע צוהערערס, מען האלט סוף יאר, יעדער האט זיך אונטערגענומען זאכן, יעדער האט געזאגט ס'גייט קומען א בעסערע יאר ווי א יאר פארדעם, און מען קוקט אויף צוריק און מען קען נוצן חיזוק אויף וואס מען האט זיך אונטערגענומען, אבער חס וחלילה נישט זאגן אז מען גייט נישט קענען די קומענדיגע יאר, ס'קומט א תשפ ה א געשמאק! מ'גייט זיך אונטערנעמען, מ'גייט קענען, מ'גייט יא, מ'גייט זאגן נעשה אדם, איך קען יא, איך גיי אנקומען, וועט מען אנקומען.